Ilki bilen agzalara düşündireli primerno nähili peredaça bolya we näme barada bolya. Prosta smysl dadym düşünsinler dara bu peredaça karoçi gepleşik däl zat däl hiç zat däl improvizatsiya improvizatsiya şumat söz öňünden hiç zat ýazmadyk zat etmedik prosta geldik şu sag oturdyk Indem na hodu häzir prosta bir tema bardy. Tema açyp şu temany raskrutit etjek bolýas. Şo neme diýmeli? Gepleşigiň ady. Dur şo gepleşigiň adyny.
Daway gepleşigiň adyny özleri tapsyn. Ýok haçan bir nakidać edeli kakoýnibuç wariant primerno haçaba düşünsinler adamlar nireden okamagmam.
Söz şeýle. Men düşündireýin. Şoň söz nädip aýdylyş gelýär maňa. Erkekleriň arasyndaky tipa gürrüň. Şo nädip gysgaça aýdyp bolýar? Gyýbat.
Ýok.
Gyýbat uje bir hili. Sauna.
Ženski rot aýdyp.
Piýanka. Ýok. Mangal. Ýok, mangal, mangal tipden o indi mangal, garaž.
Garaž. Erkekleň işýän ýeri o. Garaňkylar erk erk erkekler garaž.
Gyzgyn turba diýýärler.
Birde jaň ady garaž. Garaž.
Peredaçaň däl, şo smysl, karoçi, öň pahanlar, dadýoklar, zatlar üýşüp garažda oturýardylar da mujikler bolup bilýäňmi? Gürleşýärdiler, şo taýda zat edýärdiler biziň gelin-gyzlarymyz zatlar. Gelin-gyzlar diýip ýetýärler sözler. Karoçi aýallarymyz zatda oturýardy. Tam toý-poýda gyýbat edýärdiler, a biziň mujiklerimiz garažda zatda gyýbat edýärdiler bilýäňmi? Sen özüň nirede gyýbat edýärdiň?
Men men gyýbatçyl dälok. Men şu taýyklama siz bilen birinji sapar gyýbat etmäne geldim. Men bapja diýlen üstüne berdim. Ýok, gara gyýbat däl bu. Gyýbat bolanda birisiniň gepini etmek. Gepini etmek.
Ýok, ol gep, gep, ol gep. O gyýbat bolmaly. Gyýbat bolýar. Bu gyýbat. Bu gyýbat.
A gep bolanda ne gepçi diýmek, biriniň gepini edýär, oňa ne gepçi diýilýär. Hä. A biz şumat gyýbat edip otyrys. Gyýbadam dälde gyýbat owadan söz dälde bu. Ýok gyýbat dälho aýdýana ženski rod diýip o. Maňa diýeli. Gyýbat.
Diňe maňa ideýaň ýarady. Garažmy?
Üýtgeşik däl bula ýok garaž takoý. Bilemok özüňiz sizem normal bir zadyň bar bolsa oklaň şuta. Karoç komentariýalarda aproç ýazýas

Men ýedinstwnye ýutubdaky wideolary fragmentlary kesýändenem ýa. Patamu şto näme üçin tiktok number one.
Oba. Bänden trafik almak aňsat. Oba.
Adam zat tiktokda kän bolansoň hemme kişi şma tiktokda otyr şoň üçin hemme kişem şma tiktokdan reklamasyny alýar. Samsyk wideo paýlaşsaňam şo patlap gidip bilýär darao şoň üçin. Aslan we samsyk wideo paýlaşýar. Oba şoň üçin gaýrat ediňo. Türkmen, türkmen. Patlama sen kola diye boldu. Yok.
Yok şla ne bir video görýäňmi bilen TikTokda. Oy bile şla çok Türkmen o bizde bile hvalit edesin gelýär da bilen käbirlerini. Yok käbirlerini görýän ejeň Türkmen, Türkmen näme näme ýöreýän pahotkam näme näme tapaýda arda öňümizden çykdara. Seredin Türkmen mi diye ilije. Ejin kepkana. Pylan türkmeniň i bile oba stilli diýýäňiz zero bir hili birazjyk sowrmenrak zat ediň ştoby diňe siziň krugyňyzdaky adamlar däl ştoby daş töwerekdäki adamlaram şo zady görüp halar ýadaklaý. Siziň edip oturan zatlaryňyz nime sowremennymy? Biziňki biziňki edip başlamyzda. Men siziň emmäňizi golleýän.
Ne biz edip başlamyzda wapşe iznaçalny biz şu zada düşüp başlamyzda Hemme kişiden üýtgeşik edip başladyk. Biziň eden zadymyzy şu maza çenli edenem ýok, edýänem ýok. Edip bilýänem ýok. Trend, ýok o tiktok diýemok, tolko tiktok diýemok. Biz diňe trendleri gaýtalamzok. Başdaky aýdopsa? Biz waýy başlan wagtlaryňyz.
Utanman, karoçi, otkryt edýädikdä näme etsegem bara. Sögýäs hem, zat hem edýäs. Otkryt kak w žyznda. Otkryt däl-de özboluşymyz.
Kak w žyzn, durmuşdaky özboluşyň ýaly bolmaly bilýäňmi?

Muha baba çekip maňa. Häý ine o paçanmy?
Ýöräp barýarka. Şol bir köçeden ýöräp. Her gezek her hili prikol aýdýar. Hawa.
Şony näme normalnydyr goý. Oňam ýöne stendapyny düşünip bilmeýän kän bilýäňmi? A biz düşünýäs. Düşünip bilmeýänlerem bar потому что üýtgeşik-üýtgeşik sözler gurulýar. Birleşdirmeli bilýäňmi şo sözi? Şony birleşdirip bilmeýänler bar. Men-ä başynda düşünemokdym. Soň seredip-seredip-seredip soň düşünip gitdim bilýäňmi o çom näme bardy

Eýtseňem Ony şeýle dowam Ýa et. adamlara bileňňem gerek. Hum. Ot internete giren wagty kakoňibuç özünden beter bir dalboýoby görmek bileň. Ot dalboýoby görýäden ot şoňa içindäki ot günuzyn adam işledi bileň. Hardy öýüne geldi ot telefonyny alýa. Birisini huý soslamaly. Kimide bolsa birisini huý soslamaly şu adam. Kommentariýada bular.
O bar gaharyny çykarmaly. Girýärde o gaharyny çykarmaly adam. We girýär meni görýär. Men o ýerde prowotsiruýt edýän bileňmi? Ejeň şu daň atynça ýazyp oturýar.
Aý bile. Şonda prikol.

Örän köp heýt eşidýärdim. Amma Abdusamedow bilen interwýudan soň Biraz-da köpeldi diýäňmi? Ýok.
Hemmesi Azaldy. azaldy. Azaldy, wot men seni serýozno aýdypman. Maýa Abdusamedow Serýoz. çykdy. Oba. Şo adamlar meni kak buty bilýäňmi? Ä, bu normalny adam eken. Diýme dolbaýob nirde düşdi. Şo ýaly boldy. Şo bölümden soň uje maňa e, respekt zyňmadyk adamlar respekt zyňyp başlady düşdi. No bile bir potrudyusuzam şol adyň üstünde. Näçe sagatlap, näçe sagady kesdiň şo taýda? Bile iki sagatdan köp çekdik, gde iki ýarym üç sagat wideo. Näme üçin
heýterleň ondan ýarym sagadyny kesip aldy? Neme üçin nädi? Eý söz ýatdan çykdy. Köp biraz pikirleneli. Eý karoç şonda paka pikirlensin biz paka görüläli. Biz paka görüşiň.
Şonda şumada çenli birinji sapar heýt aldymda-row, şonýalak bar-a, eý, ýup, agzyndan geleni sögýärler-ow, Hudaý bar-ow, golboý diýip ýören gaýdyda, saçyň näme, gürleýşiň näme, aslynda adamlar düşünmedi. Men aslynda on ýaly adam däl-ow, takoý spokoýnyý, otkrytyý şumat gürleşip otyryn, spokoýnyý gürleşýän. Howa-da merwede adam däl, na samom dele. Kellesine kaba otyr adam, görüp otyryn-da. I ýöne Žanr şo taýda şon ýarakdy bilen we ssenariýa däl žanr men bir personaž boýunça işledim şo taýda şoň üçin hem şon ýarak bolup çykdy no siz şoňa düşünmediňiz i saç konusynda men şulary bir zat aýdyp geçesim gelýär daroo saçyň uzyn bolsa galyboý uzyn saçly erkek bolanda galyboý bolanow biziň ata babalarymyzdan gelýän zat ol uzyn saç şoň üçin galyboý diýeňizde

Ho, entägem wagt. Öz suratyn görkezedi.
Ýa boýun diýýär.
Eje feýsapda dogulupky öküz öýrgeçigi ýitirleni. Şuny tanýaňmy Ärtogrul. Žiwoý personaždan alyndan şul adam. Türkmen. Kamerada görkez. Haýsy kamera görkezeýin. Hine. Ärtogrul. Şulam siziň ata babalaryňyz şoň üçin. Uý garalypdyr. Ata babaňyz şoň üçin bar-a. Maňa sögseňiz şuňa sögen ýalykdyr diýen bolýar. Boldy, men-ä aýtjak zadymy aýdyp boldum, wsýo.
Mysal üçin, ot sen şu wagt nardan beýläk tiktokçy no köpüs tanamaýar we pul köp gazanmaýar. Okey, müň dollar diýeli gazanýar.
Keşke.
Şu wagt Keşke. Ýok, primer aýt otur. Primer, primer. Sen däl, bir tä. Hawa, lýuboý biri, hawa. Lýuboý bir oglan.
We şu oglanda şeýle düşünje bar. Özümi tutaýyn, ondan soň toý edýän. Ýalňyş. Ot sen üçin şo ýalňyş. Meň üçin ýalňyş düşündiriş.
Oglanlardamy? Sen üçin. Owa.
Meň üçin ýalňyş däl. Ýalňyş däl.
Näme üçin ýalňyşdygynam düşündireýinmi? Düşündiriň.
Hü? Düşündir.
Pulum ýok. Pulum bolansoň öýlenjek. Zat diýip bar-a. Wagt geçip barýar. Bir normalny gyz tapdyňmy? Wsё. Prosta sen ullakan toý edip öýlenmek hokmanda. Prosta nikadan geç. Prosta dokumentalny ýüzük geýdir i wsё. I şondan soň bar-a, uje awtomat adamyň durmuşy bar-a, awtomatiçeski bir hereket edip başlasa, şo maşgalalar bile polýubom bir zatlara ýetýärler. Polýubom pulum gazanyp başlaýarlar, zadam edip başlaýarlar. Postepenno, ýuwaş-ýuwaş, ýuwaşdana. A tak, pulum bolýança öýlenjek gel, maşynym bolsun, öýüm bolsun, zadym bolsun diýäň-ä, wagt gidip gidýär. Seň haçan maşynyň boljak, haçan? Seň motiwasiýaň geregok zatlar üçin-ow. Maşgalaň bolanda eýýäm seň motiwasiýaň bar ýanyňda-da. Aýalyň podderžka edip bilýär zat edip bilýär bilýäňmi? Daway ony et buny et. Senem aýalyň üçin bir hereket edip bilýäň. Wsyo. Senem üçin ýalňyş däl diýýäň.
Aýna ekläp bilmek üçin gowy dal bir özüňi çytyr. Bilýäň hemme zady kemçiliksiz bolar ýa.

Dopustim, sen bir ýyl, iki ýyl, tam, üç ýyl bolsa ýitirýäň wagtyňy, bir zatlary gazanýaň. Puluňam bar, maşynyňam bar, jaýyňam bar, okey, hemme zadyň bar. Indi sen aýdýaň, okey, toý etmeli diýýäň. We şo wagtda şeýle bir düşünje ýa sorag gelmeýärmi?
Tipa, şo gyz men üçin, meň bilen baýlygym üçinmi ýa Realny duýgy üçin. Ot iýmini.
Men hiç şony aýdyp otyryn men aýdýan ki tamam gürleşýäniň bolup biler ama da öýlenmän ýagny toý etmän ýaşaşyny istijatyýet düşündiňmi ol men aýtýan wapşe atnoşeniýa etmän özüň tut synçaň on ýaly diýemok saýja öýlenme konusy rashoda öýlenme konusy.
Ýok, näme üçin? Rasgod etmesen, ýerine Rasgod etmeýäň, bir aý, iki aý sen çydar, üçünji aý aýda edýärsiň ahyryn diýdi. Ýok-how, tamam-da, sen soňra hemme zadyny eklemeli diýlen zat ýok-how, bir gyzy. Ne wsё rawno, seret, bu merkantilnost emas, gyzlaryň merkantilnosti emas, eto prosto hemmesiniň DNK-syndamy, bir zatlarynda bar, wsё hatýat wнимание, düşdüň, kiçijek bolsa-da, gül, tam, podarka, sowgat, düşdüň, Köp gymmat bolmasyn da, no vse rawno bir zatlar garaşýar adamlar, düşdüňmi, toçnije gyzlar. Be şo zady berip durmasaň, a bilişiňe görä her aý tam minimum ikide praznik bar.
Sen adyny aýtdyňmy emma?
Ýok.
Ýok, men saňa prosto eet, interesowats etip otyrman. Ýa dogry. Studentskiý ýyllardan. Hä.
Sammy zaşkwarnyý bolan bir situasiýa.
Kän aro. Dawaý sammy prem Takoý, samy, birini aýdyp berdim bu. Birini, birini aýdyp berjek. Arda bularny aýdyp, arda aýdyp beripdim. Oglanlara-la irden uniwersitete gitmeli bolup otyryn. Hä, daň bilen uniwersitete gitmeli, sroçny işim bar. Tam wiza boýunça-laý, wiza, prodleniýe wizam bar, irden işe gitmeli. Pul ýok, hiç hili pul galmady. Utashnice edeli, nirede sen okadyň? Hä?
Sankt-Peterburg, Iwangorod. Hawa, Iwangorod.
Şu Pitere ýakyn bir şäher Iwangorod, şo tarapa. Pul ýok hiç hili bir kuruş bir lira bir rublem ýok hiç zat ýok. Ýerden turdum takoý banýa girdim indi saçyňy zady ýuwmalylar o suwa zady düşüp gitmeli banýa girdim şampun galmandyra ýok hiç hili şampun ýok şampun ýok gel la duş ýok hemme zat nol. Holodenikde diňe maýonez bar. Holodenik diňe maýonez boldy başga hiç zat ýok. I takoý kelläni ýuwmalylar ow now. Olar saçyň ýagyndan üýşen diýýäňmi Şampun ýok ýaly.
I takoý banýa girdim indi bir zada ýuwmaly palubom kelläm ýag darow. Şeýt seret otyryn, seret otyryn. Gözüme zat gelýär, uzumly pasta gelýär. Kolgeýtla. Meň adyma şolar ony aýdyp berýär. Kolgeýt gelýär gözüme bir. Aldym a. O-da doly kolgeýt, ýaňy ýakynda alnypdyr bildi. Oglunyň biri alypdyr onda ýadyma düşenok kim alandygyny. Gowuja edip şeýdip tako elime sykdym, pol takoý şeýdip ýarypsyz edipla. Şeýdip çyrşadym elime. Çyrşap. I başladym a. Ynyn, haýdar-ow, şampundanam oňatdy däl-ow. Çörek ursun-ow, svežost edýän ysy bar. Haýda ýöräp barýan-a, hemme kişä kalgeýdiň ysy gelýär bolsa. Agzym bilen bir zat gürläp barýan ýaly-ow-da. Ismi, ýaglymy, hiç zat ýok. Kelläň arassaja boldy däl-ow. Ýöne gowy, üýtgeşik opyt. Saçyň ak boldumy?
Saça iş-a bolmady. Saç sadajy gyzdy ýöne-le. Perwi raz ni pidaras.
Perwi raz ni pidaras, vtaroý raz kak perwi raz diýýär-ow-da.

Yhlatda. Yslam.
Ýok, Soho näme? Yslammy? So.
Suleýman. Neýse karoçi. Bu gara, näçe birinjimi, ikinji, maksimum üçünji klasdyrs. Amma birinji ýa ikinji klas diýip ýazylan şu. Bu gara karoçi. Bäş, bäş saatlyk, bäş sapak bolýardy-a, birinji klaslarda bäş, dört sapak bolýardy. E, bulara, karoç, ýerinden turamaga hiç bir permände-la bilýän, wapşe ýerinden turamaga eýýäm düşünýän bular. Wapşe ýerinden turanok bular. Ýönekeýim, bu istoriýa sen baradamy ýa birisi barada? Klasdaşym barada. Ýöne sen barada gelip. Men barada. Ýani on pristus prisustwow şoda şo temada on şo şo taýda bar şo taýda gördi. Ýok, näme?
Suleýman. Ýok, o siz dälsiňiz. Karoçi, şol ýa aýk bu karoçi dör pirwenada-da wapşe ýerine turanok da ro. Senem yzarlap dursuň.
Men nä hiç emme kişi demeden uje. Wes klas bolup, serede otursuň.
Ýok, seredemzok, ýöne wes klas düşündi şoň.

Karoçi bir klasdaşym bady. Aý. Dyly. Ýok. Hem şey diýe geçirdi. Bu birinji neme o permenden çykanok bilýärmi ýerinden ikinji permenden çykanok aý üçünji permenden uje bar.

Maňa şonuň üçin ýürek bizde bokuň mody nurja fark edip başlady. Ýöne her kim näme edýär näme podozrewat edýär şudugyny ýöne hiç kim toşny bilenok. Dördünjimi bäşinji urupdyr ynanýaňmy siňekläp başlady arulda.